Hi khensa ku va mi pfulele chanele ya matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana ni lava ku khumba mhaka yin'wani mhaka liya ya ku va ri swimanimani va n'wi tswivile or vana va ka swimanimani va tswiviwile. A hi nge mi kuma ku a mutini walowo ku na n'anga n'anga liya yi na vana vanharhu loko yi ri na vana vanharhu i vana vambirhi va tintombi na wun'we wa jaha ivi mi kuma ku lava vambirhi va tintombi va famba va lovoriwa ku endliwa na micato tihilihili ku tsakiwa kwalano a riyariya ku yiwa hala na hala. ivi ku sala luya wun'we loko a sele luya wun'we mi kuma ku hayi na ku gangisa vavasati hayi a swi kona emiehleketweni na ku teka nsati a swi kona emiehleketweni hi luya yo loko ri xa nampundzu i pfukela muqombhoti loko ri xa nampundzu hi lava vo va famba va kombela ti-two rhandi ku va ta kota ku xava fole ivi loko mi yi languta kahle mhaka liya I ve hina vaakatiko hi ku yini va n'wi tswivile? Va n'wi tswivile va ka vona or va n'wi tswivile mhana yena or papa yena, hi vona va kurisaka vun'anga hi yena. Loko ku ri ke ni papa i muporofeta or mhani i muporofeta, hi lavo mhani va kona va pfuna vanhu or papa wa kona hi lava vo pfuna vanhu vanhu va hola mavabyi. Va ku hayi that's why mi kuma ku va vona ngopfu. va teki va tshive n'wana wa vona luya wa mfana ku yini matimba lama a nga na wona ma ta ka vona va ta kota ku vona swilo ivi hi teka swin'wana hi yisa kwihi hi le mutini wo karhi ku na vana va mune va tintombi loko ku ri na vana va mune va tintombi ivi lavaya vanharhu va famba hinkwavo va ya evukatini va va na mimiti ya vona ivi ku sala wun'we kwala mutini loko ku sale luya wun'we mi kuma ku i hava na xihlangi i hava na nchumu. ivi vanhu va va n'wi cinca ntlhontlho hi lava vo va famba va hlantswela vanhu swimbalo va fika mimitini va fika va hlantswela vanhu swibye va kota ku nyikiwa swakudya mara loko mi languta le ka vona a va humeleli va successful vatswari hinkwavo va n'wi endlela xin'wana na xin'wana laya ku va ku va. ku va ku tirhe valala mi kuma ku valala va ku hayi muti luwa wa ka swimanimani ku na mune wa tintombi ende lhaya loko vo hluvuka ha laha mugangeni hi ta ri vona timovha ti ta nghena hi layini vakon'wana va to tisa swakudya hi layini kumbe ku va na switukulwana swi ta tala laha mutini ivi muti luwa wu hluvuka mi nge endla hi nghenelela loko va fika va nghenelela kama lomu u kuma ku vatswari hayi va ti relax-ile va fika va ba wun'we. or va ba vambirhi hi yini hi sweswo swa vona swa navusiku ivi swilo hi swi endle swi nga ha fambi kwala mutini walowo ivi loko ku se ku kuriwile hi ku yini mhani lava va laya va tshive vana lava vambirhi lava van'wani va va nyike tinyiko kasi a hi swona ku nghenele valala mi kuma na le mimitini yin'wani mi kuma ku ri na yini ku ri na vavanuna ntsena ivi loko ku ri na vavanuna ntsena mi kuma ku. Valala va fika va nghena va fika va ba vanhu lava swilo swa vona swi nga fambi hinkwavo vanhu lava mi kuma ku va va cinca na miehleketo ivi ku va na wun'we ntsena hosi yi hlayisaka yi n'wi sirhelelaka ka valala a humelela a va na swilo swa kahle ivi hi ku mukhalabye luya wa lahaya hi rini a ri ku hanyeni xivala lexiya xi tshama xi tele hi tihomu namuntlha ku xaviwa timbirhi after tin'hweti to karhi ta beka tihomu letiya ku tshama ku tele hi tihomu na timbuti. laha mutini luwa na mali yo nghena yi nghenile hi vana lava vanharhu swi va ku luya wun'we luya o ka a nga humelelanga va endleni va n'wi tshiviwa se ku tiva vanhu vanhu va ka hina hi swona sweswi a hi swi vulaka ku yini vanhu mi famba mi hleketelela vanhu swilo swa wrong mi ku hayi ka swimanimani va tshive vana va vona loko hi ku munhu va n'wi tshivi hi loko mi kuma ku hi vatsone tinyungu to karhi. A ni mi kuma ku swi fana na le xikolweni loko ku kha ku tsariwa exam va ku hayi thicara swimanimani i nyike vana vo karhi tiansara vana vo karhi a nga va nyikanga leswiya hi swi vula hi swi vula yini ku nciva ma ni twisa swi fana na loko mi ri en'angeni n'wina mi thwasaka vun'anga ivi n'anga yi fika yi thwasisa twenty wa vanhu ivi mi kuma ku fifteen wa vona loko mi languta loko va tlhelele emitini ya vona emakhandini ya vona ku va ku foriwe layini loko n'anga se yi va endlele maphata ku tshama ku tele ivi hina hi ku yini lava va ntlhanu lavaya mufundhisi or n'anga liya yi va tivile a yi va nyikanga hinkwaswo a yi va dyondzisanga hinkwaswo swa le vugangeni tinhlolo a yi va nyikanga hinkwato. ku no va komba ku hayi leyi yi tirha so leyi yi tirha so na mimirhi a nga va nyikanga hinkwayo ku va komba ku mirhi wo biha muti hi lowu mirhi wo vanhu va wena va hatla va kuma mitirho hi leyiwani loko va ta ku ku ku tshunguriweni ku vanhu loko va tile va kota ku hatla va hola mavabyi cela murhi wa so hi swi vula yini i va tivile. ma ni twisa se ku civa hi swona sweswi mi nga swi vula laha henhla ku hi loko i tsona munhu xi xo karhi i n'wi pambulela kunene i nga n'wi nyiki hinkwaswo loko ku ri ke ni ku na lava nwaka byalwa i kuma ku a wu fanele i n'wi nyike sikisi hinkwayo i fike i n'wi nyika xibodlhelani xin'we ivi a dakwa swintsongo mara lava van'wani loko va ta i va nyika sikisi sikisi hinkwawo loko ku ri cold drink wena. luya i fika i ya n'wi xavela lexiya hi xi vitanaka my five, lavan'wana i va xavela i va xavela ti-two liter hinkwavo. Leswiya yini i va i va tsonile kumbe i va pfimbile. Se ku pfimba swi va swi kha swi suka sweswo, u pambulelo munhu swintsongo a wu n'wi pambuleli hinkwaswo. Dankie na khensa.